uh, rhaglen o'r enw M-Block. Wedyn mae M-Block ar gael ar bron iawn bob un dyfais. Os ydych chi'n defnyddio iPad yn yr ysgol, mae bosib i chi fynd i'r App Store a lawr lwytho uh, app M-Block. Mae hwnna wedyn yn cysylltu hefo eich, um, eich robot chi drwy ddefnyddio Bluetooth. Mae hwnna'n ffordd eitha rhwydd o raglennu gan bod yn gallu gyrru neges heb chi angen defnyddio er, er, er um, y wifren USB i gysylltu'r robot. Felly mae bosib defnyddio hwn uh, ar lynaduron, ac os ydych chi'n defnyddio glynaduron yn yr ysgol, mae bosib chi lawr lwytho fersiwn llawn o M-Block ar y cyfrifiadur fel bod hwnnw uh, yna'n sefydlog ar y cyfrifiaduron chi. Um, mae bosib defnyddio Chromebooks hefyd. Os ydych chi yn defnyddio Chromebook, mi fyddwch chi wedyn yn rhaglennu drwy uh, ddefnyddio'r po, ddefnyddio porwr y we. So dwi iwan defnyddio Google Chrome. A safle ydy ide.mblock.cc. Neu os newch chi deipio mblock i mewn i Google, bydd hwnna eto ddod o hyd i'r delen yma. Um, yr unig beth ychwanegol sy'n yna hefo defnyddio Chromebook, pan fyddwch chi'n gwneud hyn am y tro cynta, mae angen lawrlwytho estyniad neu extension o'r enw M-Link. Ac i wneud hyn, da chi'n mynd i'r Google Chrome Web Store ac yn teipio M-Link i mewn ac yn lawrlwytho hwnnw. Mi ddylsa hwnnw gael ei ganiatau os da chi'n defnyddio Chromebooks uh, drwy cyfrifon hwb. Felly, os da chi'n cael traffaeth i gael uh, i allu lawrlwytho M-Link, cysylltwch efo'ch partneriaid cefnogi technoleg gwybodaeth am wneud nhw, dwi'n siŵr o'i chi ar ben ffordd o ran sut i wneud hwnnw a sut i yrru allan i'r Chromebooks. Unwaith ydych chi'n defnyddio'r M-Block, boed hynny ar gyfrifiadur neu ar Chromebook, Mae yna ddwy ffordd o'r cod allan. Os ydych cyfrif cyfrifiaduron a'ch, a'ch Chromebooks wedi'n defnyddio Bluetooth, mi allwch chi yrru heini allan drwy Bluetooth i'r robot, neu mi allwch chi yrru'r cod allan drwy ddefnyddio gwifren um, USB Cysylltu'r wifren i'r cyfrifiadur, newch chi weld yr, yr, yr, yr slot cywir ar y robot wedyn ni roed yr gwifren yna mewn. O ran M-Block ei hun, mae'n edrych yn andros gyfarwydd. Mae wedi cael ei selio ar raglen Scratch, a siw bod nifer ohonoch chi'n barod wedi defnyddio Scratch i ryw radda um, yn, yn y gorffennol. Felly, y darn cyntaf ydy cysylltu yr embot. So, mae'n dweud y gair devices yn fan hyn, dwi'n dewis embot o'r rhestr. Mae wedyn yn dewis cyfarwyddiadau cywir sydd ar gael ar gyfer yr embot. Fel bob dim ar Scratch ac fel bob dim ar M-Block, mae'r cod yn cychwyn wastad hefo'r bloc yma, sef pan mae'r faner yn cael ei chlicio. Dwi'n llusgo fo o'r dewislen a dwi'n gollwng ar unrhyw le yn y sgwarin gwyn yma a mae hwnna wedyn yn cychwyn y broses o codio. So beth dwi'n creu wedyn ydy dilyniant, so dwi'n mynd i ddewis unrhyw un o'r cyfarwyddiadau yma, dwi'n llusgo a mae'n gweithio fel jigsaw. So dwi'n gallu llusgo a gollwng o, ond fel chi'n gweld mae'n sownd byr darnau nesaf. So beth dwi'n gwneud ydy cyfres um, o gyfarwyddiadau neu beth sy'n cael ei adnabod fel dilyniant. So dwi'n creu dilyniant o gyfarwyddiadau. Mae hwn wedyn yn amlwg pan dwi wedi gorffan yn cael ei yrru allan i'r embot, a mae'r embot wedyn yn dilyn y cyfarwyddiadau yma. Un peth sy'n werth i'n nodi fan hyn, os dwi eisiau cychwyn eto neu os dwi eisiau dileu un darn o'r cod dwi'n llusgo, a dwi'n gollwng o wedyn dros y cyfarwyddiadau. Fel ydych chi'n gweld mae'r logo bin yn ymddangos a wedyn mae hwnna yn diflannu mewn i'r bin. So fel dwi'n dweud, mae hwn edrych yn debyg i Scratch, mae'n defnyddio'r union un lliwiau, blociau air, blociau oren, y glas ac yn y blaen. So mae hyn yn gyfarwydd, dwi'n gobeithio i chi,